Maltopia hija board game b'ġirja kontra l-ħin fit-toroq Maltin. It-tim tagħna ltaqa' ma' Karl Scicluna sabiex jiddiskuti l-importanza ta' logħob simili bil-Malti Fi tħaddim aħjar tal-lingwa.
Maltopja hija logħba oħra għal kollox Maltija li saret bis-sehem tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. L-isem ta' Maltopja ħareġ għaliex din il-logħba hija għal kollox fuq Malta u anke ridna noħorġu xi ħaġa fuq it-toroq, il-ġografija ta' Malta, il-mezzi ta' trasport, it-traffiku, affarijiet li huma attwali u li ħafna nies jgħixuhom u jistgħu jirrelataw ħafna magħhom. Din il-logħba tikkonsisti minn mappa tal-gżejjer Maltin u li fuqha naraw il-bliet u l-ħula ewlenin li nsibu fihom. Fuq il-bord ta' Maltopja nsibu toroq, roundabouts, bus lanes, mogħdijiet li bihom jistgħu jgħaddu r-roti u anke traġitti bil-baħar. Dawn il-plejers jużaw mezzi ta' trasport differenti tal-għażla tagħhom u biex b'hekk ikunu jistgħu jaraw jiddeċiedu huma stess minn fejn l-aħjar li jgħaddu biex jagħmlu l-qadjiet tagħhom. Kull vettura, kull mezz ta' trasport għandu r-regoli abbinati miegħu u allura għandu wkoll il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tiegħu. Il-mappa ta' Maltopja ma fiha l-ebda bidu u tmiem, iżda maqsuma f'sitt reġuni differenti, ħalli l-plejers ikunu jistgħu jibdew minn reġjun differenti. Imbagħad joħolqu l-istrateġija tagħhom sabiex jagħmlu l-qadjiet tagħhom sakemm tispiċċa l-logħba. Minbarra l-mappa tal-gżejjer Maltin u l-bliet u rħula indikati fuqha, insibu wkoll indikati diversi binjiet prominenti li nsibu fil-gżejjer Maltin, bħal pereżempju l-Freeport, il-tempji ta' Ħaġar Qim u tal-Imnajdra, l-Isptar Mater Dei, it-Torri l-Aħmar li nsibu fil-Mellieħa. U anke l-Għolja tas-Salvatur ġewwa Għawdex. Fil-Kars tal-Bidu l-Ħura wkoll insibu sitwazzjonijiet ħelwin li ngħaddu minnhom aħna lkoll fil-ġurnata tagħna. Pereżempju, tkun għaddej minn xi raħal u tinserta il-monti ta' dak il-post partikolari. U allura tiddeċidi li tieqaf hemmhekk biex tmur tara xem u forsi tixtri xi ħaġa mill-monti. Każ ieħor jista' jkun li tinserta l-ħin tal-iskola u allura jkollok tieqaf sakemm tistenna lit-tfal biex sakemm jgħaddu biex joħorġu jew jidħlu l-iskola. Barra minn hekk insibu wkoll kards tal-avvenimenti speċjali li nsibu fil-bliet u l-irħula. Dawn l-avvenimenti speċjali jistgħu jkunu pereżempju l-festa tar-raħal, jew inkella xi festival tal-logħob tan-nar jew il-karnival. F'dawn il-kards speċjali ikun hemm informazzjoni konċiża fuq dawn l-avvenimenti, ġifieri fiex tikkonsisti l-festa tar-raħal jew inkella l-festival tan-nar jew inkella fil-karnival xi jsir u ma jsirx. Element ieħor edukattiv huwa l-istrateġija li wieħed irid juża biex jagħmel il-qadjiet tiegħu fuq il-bord, jiġifieri minn fejn l-aħjar li jgħaddi, jekk jaqbillux jieħu traġitt mill-baħar, jekk jaqbillux jgħaddi mill-bus lane. Ovvjament dan kollu jkun jiddependi mill-mezz ta' trasport li jkun għażel. Fuq kollox, din il-logħba hija logħba li tgħaqqad lill-tfal u lill-plejers madwar mejda u tħeġġeġ aktar komunikazzjoni bil-Malti. U dan ovvjament anke japplika kemm għal persuni Maltin u anke għal barranin li jkunu qegħdin jitgħallmu l-Malti. Għaliex logħba bħal din tinvolvi ċertu qari, kemm tal-cards u anke komunikazzjoni bejniethom bil-lingwa Maltija.